Ko te ingoa Ngā Pua o Te Kōwhara he mea i tīkina mai, i toko ake pea i ngā kōrero me Uncle Tom, Uncle Tom Roa, mō tēnei mea, mō te wai kōwharawhara, me te āhuatanga ki a ia e pā ana ki te wā i noho ai ngā tūpuna i roto i te ngahere. Ka haere mā raro, nā ko te kōwharawhara tērā, nā ko ngā kōrero i hua mai, Roto i taua tupu, he kākaho ka tū me tōna pua ki tōna pito. Ka tūwhera mai ai te pua, ka hopukina ko te wai. Nā, ka noho mai rā ko aua wai rā hei ō mā te tangata haere, roto i te ngahere. He wā tōna ka kore, ka kore pea e unumia te wai, ka taumaha. Ka taumaha te wai, ka taumaha te pūa i te nui o te wai. Ka tūpou te kākaho ki raro, ka ringitia ko te wai, ka rere ko ngā kākano kia whai wā ki te whakatupu tupuranga hou. Nō reira ko ngā pua o te kōwhara ingoa he mea i taketake mai tērā whakaaro. He aha te tū o Rereahu? He aha te tū o Maniapoto e whakamaniapoto ai, whakarereahu ai i te tū? Tētahi pātai e wānangatia ana i te ao i te pō. Tīmata kau ake rā i ngā kaupapa o roto mai ngā tuhinga. tae noa rā ki te reo roto mai ngā, ngā tuhinga, ngā, ngā titonga waiata. Ka, tatū noa atu rā ki, ki te hanga o te tū, ki te piu o te, o te poi, ki te rere o te ringa. Um, mātou e kīa nei, e, a ko te kōrero roto i a mātou, he maniapoto mātou, he rere ahu mātou, nā reira e tū ana mātou, akene pea he tū, he tū maniapoto, he tū rere ahu.
He rangatahi tonu te kapa, he tamaiti, he tamaiti tonu te kapa o Ngā Pū o Te Kōwhara. Koinei tā mātou tū tuarua anahe ki te atamira o ngā whakataetae ā-rohe, kotahi noa te tū ki Te Matatini, Taku mahara, kua toru, kua toru noa pea ngā tū ki te whitiwara o te nehenehe nui, ā, nō reira, he iti noa ērā wheako ā-kapa nei, nō reira, ahakoa he akoranga kua tōia mai i Te Matatini, he whakamātautanga tonu kei te haere, nō reira, Hei, hei tauira, he rerekē te kapa o Te Matatini, ngā mema o taua kapa, i ngā mema o, o tēnei kapa. Kua āhua, kua āhua hāwhe pea ngā mema kua riro i kaupapa, kaupapa kē i tēnei terenga, anā, kua piri mai ētahi atu. Nō reira, ahakoa ngā akoranga o tērā tau, ā, He whakamātautau te tō mai tonu i aua mahinga ki te kite ka pēwhea te noho ki tēnei kapa.
He tau nui te tau nei, 160 tau nō te pāhuatanga i Rangiaowhia, 160 tau nō te whakaeke mai ki runga o Ōrākau. Kua whakaritea he wāhi ki ērā kōrero, Ka kōrerotia hoki rā tō tātou whare rangatira, te toka, he ātaahua tērā, ka kitea rā i roto i tērā whare, otirā ngā, ngā whare katoa, ko ngā whare kōrero, ko ngā pou atu i te kai āwhā, tatū noa rā ki te tūārongo, ko ngā tini kōrero e rangitāmiromiro ana i a Ngāti Maniapoto, i a Rereahu, ki ngā torotoro o te motu. Nō reira, kua whai wāhi anō rā ki ērā atu kōrero. Me tēnei Kāwanatanga, tēnei Kāwanatanga me ā rātou mahi.
I roto i ngā mahi whakataetae a Haka, ka tere tau mai taua taumaha, taua tāmi o te āhuatanga whakataetae. Nō reira he mea nui ki te āta whakatau i te takitahi me te takitini o te kapa, ā-wairua, ā-hinengaro, ā-tinana anō hoki, engari mō te taha wairua me te taha hinengaro, i te mea he kaupapa ā-wairua, he kaupapa tuku iho tēnei mō roto i a tātou a Ngāi Māori.
He āhua māmā kē te. Hono ki nga ki nga kaupapa o to tatou tu, he pai te haere ki nga wahi ako i nga korero tuku iho. Te mea nui pea ki a maua, kia kite a maua tamariki i a maua e mahi ana i enei mahi. I tenei ata tonu, ka kaha taku tama, taku matamua, ki te whakahua i ngā kupu o ngā waiata me ngā haka o roto i tō mātou bracket. Kei te rongo a taringa, kei te kite a karu, kei te rongo a roto i ngā kaupapa e kawe nei ia māua i a tātou a te rā horoi. Nō reira, A koira pea te mea nui ki a māua, kia. Kia ora ai a tā māua tama i roto i tēnei mahi kapa haka. Kia tipu te hiahia ki te whakawhanake i te taha ki te kapa haka, ki ngā hua o roto i te kapa haka. Kāre noa iho ki te taha o te tū ki runga atamira, engari ko ngā hua Kei roto, he maha, he maha, he maha ngā akoranga, he maha ngā, ngā hītori, ngā whakapapa ka akona, ka tohaina ki a koe i roto i te, tēnei whare o ngā pua tukowhara. Nō reira, um, koe ra ki, ki ahau um, te tūmanako nui.